Алтын Урдада ислам дигәч, э, беренчедән карарга кирәк э, территорияне, Алтын Урда территориясын. Әгәр дә без карасак, Алтын Урда территориясендә э, Урта Азиядә Хорезм менә агломерациясе һәм Урта Иделдә Идел Болгары Менә болар ислам дәүләтләре. Калган җирдә, әйтик, ике арада булган, бигрәк тә менә Хорезм белән Болгар арасындагы далада мөселман тәэсирендә булган көнчыгыш кыпчаклар дип әйтәләр, кимаклардан калган менә. Әмма әле исламга тулысынча күчеп бетмәгән күчмәннәр. Ә көнбатышына әгәр дә карасак, мәсәлән, Иделнең уң ягын, Кара диңгез өсләрен, Крымга кадәрле, ул вакытта 13 гасырга кадәрле анда исламның эзе юк. Анда да кыпчаклар Тәңре динендә, шундый шаман динендә дип әйтеп була, Һәм христиан тәэсираты бар. Византиядән, Русьтан, менә ислам юк. Түбән Иделдә, әлбәттә, Хазар каганлыгында 8 гасырдан ук анда ислам бар, әмма ул да беренче урында түгел. Менә Алтын Урда дәүләте корыла һәм бик тиз арада Алтын Урда ислам дәүләтенә әйләнеп китә. Әйтик, безнең Болгар шәһәре бәләкәй генә бер шәһәр, Биләрне әйтмим, Болгарны. Бату ханның вакытында ул инде 100 тапкырга зурая. Халык барлыкка килә. Һәм Түбән Иделдә зур-зур шәһәрләр төзелә, мәсәлән, Сарай, Гөлистан шәһәрләре. Зур шәһәрләр, бик зур шәһәрләр, һәм алар шундук мөселман шәһәрләре. Шул укны без күрә алабыз Крымда, мәсәлән, Иске Крым шәһәре, Сулхат шәһәре. Шундук ислам шәһәре, бөтен аның архитектурасы, мәчетләре белән. Әлбәттә, анда дин иреге булгач, христиан монастырьлары бар, храмнары бар, әмма күпчелек ислам. Каян соң бу ислам? Каян килеп чыкты? Кинәт кенә болай мөселман дәүләтенә әйләнде дә куйды бу дәүләт дип әйтергә була. Һәм менә моны тикшергәндә, әлбәттә, берничә мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк. Тиз арада исламлаштыру өчен мөселман халкы кирәк. Синең күпчелегең дә булырга тиеш. Әс халык белән генә мөмкин түгел. Бу беренчедән, икенчедән галимнәрен кирәк, дәүләт сәясәте кирәк. Ничек булган соң бу? Менә монда әгәр дә игътибар итсәк, мөселман менә төрки телдә сөйләшкән мөселман компонент кайдан дигәндә, ул әлбәттә көнчыгыш кыпчаклар, кимәкләр һәм Хорезм ягы белән күбрәк бәйләнелә, чөнки болгарларның гына саны җитмәс иде, әлбәттә. Һәм менә бу халык Тиз арада мөселманлаштыруда да, чөнки Көнбатыштагы кыпчаклар белән бер телдә сөйләшелә һәм бер халык тиз арада ничек мөселманлаштыруны аңлата. Икенчесе, әлбәттә, Алтын Урданың беренче ханнарыннан ук әйтик, Жучи һәм Батуның да исламга килгәне турында чыганаклар да бар. Әлбәттә, алар килүе ачык мәсьәлә кала. Әмма менә Бәркә хан, икенче ханы инде Алтын Урданың, ул инде мөселман була һәм аның э, хәтта үзенең мөселман Э, гвардиясы булган була, ул мөселманнардан гына торган, намазлыгы белән, шын шундый мөселманнар 30 мең э, гаскәре булганы турында сөйләнелә. Һәм э, менә Бәркә ханнан соң да мөселман булмаган ханнар килә, әмма алар бөтенесе мөселман группалары белән, ислам идеологиясе белән бик бәйләнештә һәм исламга һәрвакыт яхшы мөгамәләдә булган, юл ачканнар, исламлаштыруда дәвам иткәннәр. Ә Үзбәк хан инде ул нокта гына куйган. Әлбәттә, Үзбәк ханнан алда да һәм суфи булган ханнар булган, Токта хан соңында исламга күчкәне турында, мәсәлән, дәлилләр бар. Бу нәрсәне күрсәтә? Алтын Урда ның менә формалашуы, монгол империясыннан аерылып чыгуы, ул вакыттагы ислам дөньясы җимерелсә дә, мәсәлән, бик әйтик, монголлар тарафыннан Багдад халифаты бетерелә, икенче буларак, аннан алда Харизм шах дәүләте, крестоносецлар килә. Аңа карамастан, ислам бик каты тарала, халкы тарала. Һәм менә соңгы тикшерүләрдә, әйтик, Алтын Урдада фетнәләр заманында Нәхҗел Фарадис дигән дингә кайту, менә кризис вакытында Алланы оныттык, Аллага кайту дип, шундый, шундыйрак булган әсәр. Ә менә Алтын Урданың Үзбәк һәм Җәнибәк хан вакытында, көчле вакытында булган бер, бер чыганак, мәсәлән, хәзер ул тәрҗемә ителеп фәнгә керә инде. Каландарнамә дип атала. Каландарлар, алар суфиның синонимы буларак та кулланыла. Ул вакытта андый бер тарикат та булганы аңлашыла. Һәм менә аларның хәтта Чыңгыз ханны да исламга чакырыр өчен кеше җибәргәне турында аңлашыла. Беренче мәсьәлән караганда, монгол дәүләте

яу алып барырга теләгәннән соң, Алтын Урданың Бату һәм Бәркәнең бу яуга каршы чыгып, ике ел буе туктатканы, Батуның үлеп киткәннән соң гына бу яу мөмкин булганлыгы турында билгеле. Нәрсәдән? Бәркә хан әйтә, алар безнең союзниклар, безнең белән бергә эш алып барган кешеләр. ягъни яклыйлар үзләрен. Соңыннан да Багдад халифаты җимерелгәннән соң да Алтын Урда халифәтне яңадан күтәрер өчен тырыша. Һәм менә ул вакытта мәмлүклеләр дәүләте, алар да кыпчаклардан, татар телле менә шундый династия, Египетны тотканнар, Мисырда. Алар аббасилардан бер кешене табып, Исән калганны хәлиф итәләр һәм Алтын Урда аны кабул итә һәм үзенең сагы астына ала, бу минем кешем диеп. Һәм алар Мәккә-Мәдинәдә менә Алтын Урда ханнарының, Алтын Урда ханнарының, мәмлүклеләрнең исемнәренә хөтбә укый торган булганнар. Ягъни хөтбә уку дигән сүз, нәрсә дигән сүз? Ягъни сәяси бер системада бу безнең ханыбыз, бу безнең солтаныбыз дип атала, әйеме? Менә шундый нигә киләләр. Бу күрсәтә ки, Алтын Урданың Бәркә хан вакытыннан ук куелган менә зур галимнәр китерүе. Соңыннан Сарай шәһәренә, мәсәлән, Ибн Батута аңлата, мәчетләре бик күп, зур шәһәр, һәм җәмик мәчетләре бар. Анда да Ханәфи мәзхәбе, Шафи мәзхәбе булган һәм Алтын Урда ханы Мөхәммәд Үзбәкнең килеп андагы имамнарның Га тезенә утырып, имамнардан вәгазь алып, аларга үзенең эчке дөньясын аңлатып, ягъни хан кеше бу. Төшенә алабыз да инде ничек. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә, Алтын Урда ханнары да исламны һәм илдә утырту өчен бөтен сәясәтне алып барганнар. Әлбәттә, ул акыллы сәясәт булган, башка диннәрне теге туктату, аларга ниндидер Теге алдын кисү булмаган, аларга да дин иреклеге бирелгән шул ук вакытта. Урыска Европа миссионерлары эшләгән, буддизмның, мәсәлән, кешеләре булганлыгы күренә бу ундүртенче гасырга кадәр эрегәнче. Әмма ислам беренче урынга күчә. Һәм тиз арада менә зур территория Дарул-Исламга әйләнә. Э, беләбез ислам төшенчәсендә әмә ислам җире бар һәм дарүл харб бар сугыша торган җир менә алтын урда җире э, ул дарүл харб буларак барлыкка килә ягъни басып алынган бер җир мөселман да ике мөселман дәүләте җимерелгән һәм мөселман булмаган территория шыңгызыйлар да мөселман түгел. Аңа карамастан, җитмәсә әле Хорезм һәм Болгар дәүләте мөселман дәүләтләрен җимерәләр. Соңыннан әле Багдад халифәтен җимерәләр һәм халифны үтерәләр. Территория зур өлеше исламга кермәгән була. Әмма ислам дөньясында бу Даруль Харб буларак кабул ителми. Ягъни сугыш җире, мөселман булмаган җир дип кабул ителми. Фетвалар бирелми. Ә Даруль Исламга әйләнә тиз арада. Бу бер феномен, аны бүгенге көндә дә әле ачыкланып бетмәгән. Ни, ни өчен унөченче гасыр эчендә, бер гасырдан әз вакыт эчендә зур территориядә һәм э, мөселман шәһәрләре, мөселман дине һәм көчле бер рәвештә, үзенең әдәбияты белән, Болар җитди бер рәвештә языла. Мәсәлән, ул календарьнамәне мин әйткәнне, ул э, Аны язган кеше үзе Аксарай шәһәреннән килгән Анатолийдан, Каландариләр тарикатыннан. Һәм менә Җәләлетдин Руминың мәснәвиләре бөтен дөнья белә, әмма укыйбыз. Аның дәрәҗәсендә язылган бер әсәр. Ягъни аны язар өчен, димәк ки, җирлек булырга тиеш. Димәк ки, аның укучылары булырга тиеш һәм ул аны дәреслек дип тә без уйлыйбыз, чөнки нәкъ менә аңлата, исламны аңлату рәвешендә зур бер галимнең аңлатуы. Ничек бу җирлек барлыкка килде, бүгенге көндә дә әле ныклап өйрәнелмәгән бу тема. Әмма шул аңлашыла, менә төрле тарикатлар, Бу җимерелгән мөселман дәүләтләренең нән калган халык бик актив. Дингә кайтып, дингә кайту гына түгел, тирә-яктагыны да мөселманлаштыралар. Каландариләрнекенә менә караганда без бер мәсьәләгә игътибар итәргә мөмкин. Каландариләр үзләрен бик ачык күрсәтмәгәннәр, иршатны, динне таратуны һәм беренче урынга куйганнар элитаны мөселманлаштыру. Чыңгызханга җибәргәнне, соңыннан мәсәлән, Алтын Урдада да аталыклар бар. Аталык ул суфида э, тәрбия итүче кебек нәсел, ә шул ук вакытта ул дини тәрбия итүче дә. Димәк, бу календарилар ханнар белән берләшеп, менә бу э, ислам динендә булган халыкларның бер э, аларның бер кешесе буларак Боларга таянып булганы турында яза, әйтәләр, кабул иттерәләр ханнарны. Һәм, мәсәлән, Бәркәй ханнан соң ханнар алышына килә, ислам туктатылмый. Үзбәк хан вакытында дәүләткә килгәндә дә кара кешеләр дип әйтелә инде менә исламда булмаган исламга килә һәм мөселманнар беренче аның таянышы була дип күрсәтәләр. Ягъни болар ханнар белән Элита белән берләшә ала тиз арада, җимерелгән менә бу көч. Һәм аларны киресенчә һәм исламлаштыралар да. Бу әлбәттә бер феномен, аны тиз генә, бүгенге көндә генә өйрәнелгән мәсьәлә дә түгел. Әмма бик кызык, тиз арада исламлаштырган бер Алтын Урданы исламлаштыру менә шундый кызык була.